Hi, Jane Llewelyn ydw i, a dyna Gwen. Mae Gwen yn mynd i Ysgol Cynoed Sant, Ysgol Cymraeg Cynoed Sant. Wel, es i i ysgol um, gynradd Cymraeg, um, so o fi eisiau plant fi mynd i ysgol Cymraeg i cael addysg Cymraeg achos mae'n agor Yym, opportunities yn y swydd pan maen nhw'n hen a. So mae Gwen yn cael complex learning disability, so mae'n learning disability gyda'r autism. Yn y dechrau, um, wrth i teimlo fod um, i tynnu Gwen allan yr addysg Cymraeg, bydd e'n well i Gwen. Ond oedd Gwen wedi cael opportunity i mynd i ALN unit yn Cynnau Sant, A oedd hi'n mor falch bod fi ddim have to tynnu um, Gwen allan o'r ysgol Cymraeg, achos mae Gwen yn dwlu i siarad Cymraeg, mae'n hoffi siarad Cymraeg, so mae'n dda i cael opportunity carry on yn siarad y Cymraeg, mae'n ffantastig. Darllen yn, yn Saesneg, oedd e'n anodd i Gwen, ond darllen Cymraeg achos mae'n ffonetic, oedd yym Gwen yn darllen yn mwy hyderus yn Cymraeg a mae'n siarad be- yn well yn Cymraeg. So y challenges are gyda Saesneg ond os mae Gwen yn gallu siarad Cymraeg bydd y Saesneg yn ddod. Ddim eto ond mae bydd e'n dod achos mae yym mae Gwen yn hy- hyderus nawr yn siar- yn darllen Cymraeg. So mae mwy hyderus bydd Gwen. Bydd e it'll just flit sit into place it bydd e'n ffito mewn. Mae Gwen yn eisiau siarad am ei dydd. Mae, um, mae'n datblygu yn lyflu. Mae popeth yn mynd fel fod e. Mae Gwen yn hoffi um, dosbarth fach. Mae yna tua deg o plant yn y dosbarth, Gwen. A mae Gwen yn, hoff, mae Gwen yn dod adre. A dydyn nhw ddim yn darllen allan o'r llyfr y such. Maen nhw'n um, ysgrifennu shopping list a maen nhw'n Mae mor practical fi darllen, mae'n ffantastig. So mae Gwen yn ho... Dyw Gwen ddim yn teimlo pressure o'r ysgol. Mae Gwen yn cael hwyl, ysbri ac yn datblygu at yr un pryd. Mae'n ffantastig. Mae Gwen yn cael mwy un ar un yn yr ysgol ac mae Gwen yn cael um, Cefnogaeth o ffrindiau hefyd, ffrindiau sydd cael learning disability gwahanol i Gwen, efallai bod nhw'n um, ddim yn cael mathematics yn dda iawn, so bydd nhw'n helpu Gwen gyda darllen a dde wedyn vice versa. O ie, yeah, bendant, uh, mae Gwen yn hapus. Mae Gwen eisiau mynd i'r ysgol, mae Gwen yn dod adre ac mae, nhw, mae hi'n siarad o'n ar ysgol. So ie, yeah. a mae Gwen yn siarad i teulu nawr. Mae, she, just hyderus iawn. Dyw Gwen ddim yn cyfforddus yn siarad i bobl, so amser chwarae mae Gwen yn chwarae ffypbol, pêl-droed ar y iard, a mae wedi cael y dewis um, i chwarae am District, Brent District Schools ffypbol, so mae Gwen yn chwarae ffypbol nawr am y tîm. Um, blwyddyn diwethaf bydd hi byth yn wneud hwnna. Bod Gwern yn gallu gweithio yn Cymru, bydd hi'n cael swydd um, a just siarad Cymraeg ac yn bod yn hapus. Mae Gwen yn hoffi siarad Cymraeg. Os mae plentyn Gwen yn gallu siarad Cymraeg, mae'n ffantastig. Um, yeah, just i hi bod yn hapus, hyderus, a just cael swydd, really. Dwi ddim yn gwybod beth mae dyfodol yn Edmund i edrych fel o, i Gwen, ond os mae Gwen yn gallu siarad Cymraeg ac yn Saesneg, os mae Gwen yn gweithio mewn ASDAs, mae job opportunities yn agor i, i rywun sy'n gallu siarad y dwy, dwy iaith ydy e. So dyna pan dwi eisiau Gwen i siarad Cymraeg, to open those doors. Paid â tynnu nhw allan o addysg Cymraeg. Cael athro neu athrawes sy'n cefnogi nhw a just don't give up. Bydd yn ffain. Dwi'n mor falch fod dwi ddim wedi tynnu Gwen allan o'r ysgol Cymraeg. I'm so proud I didn't.